Helo a chroeso i Pen yn y Gêm. Yn y bennod hwn rwyf yn siarad i gyn-bêl-droediwr Manchester United, Rhodri Jones. Ymunodd Rhodri â'r clwb yn 1996 ac yn rhan o gyfres S4C, Giggs, Rhodri a Beckham yn 2000. Ar ôl sawl anaf bu rhaid i Rhodri ymddeol o bêl-droed yn ifanc iawn. Ac erbyn hyn mae'n hyfforddi meddyliau, pobl busnes, actorion a mwy. Dwi'n gofyn i Rhodri am ei amser yng nghwmni Syr Alex Ferguson yn Man U, Sirenni mewn rhaglen Nes Pedrec, y broses o ymddeol, a'r hyn mae'n gwneud erbyn hyn, ar ôl pêl-droed. Paratoch am rhaglen llawn straeon diddorol, chwerthin, emosiwn, a chyngor ysbrydoledig. Cofiwch ddilyn y pod a mwynhewch y bennod yma o Pen yn y Gêm. Reit, diolch Rhodri, yn gyntaf, diolch am ymuno uh, a fi a cytuno i, i trafod dy fi. Um, beth am ni ddechrau te gyda um, dy, arfa, dy arfa proffesiynol yn y byd pêl drod? So, nes ti ymuno a um, Man United yn ifanc iawn, 1997 fi'n deall fe, nes ti ymuno? Um, yeah, 1996 i 2000, 2001 fi'n meddwl ni fyna. So, yeah, yeah mynd, um, Amser spel yn ôl nawr, ie. Yeah. Beth oedd, beth oedd y profiad fel te, achos obviously ti'n boi o, o Gymru, um, beth oedd e fel yn symud, um, ti'n gwybod, mas o adre i Manceinion, mor ifanc, a ti'n gwybod, beth oedd y profiad fel? Ie, yeah, y profiad yn anhygol, ti'n gwybod, edrych nôl, o'n i'n eitha ifanc, um, 16, o'n i, o'n i bams yn eitha synhwyrol, dwi'n meddwl, falle ddim mor streetwise yr oer bech gyna eraill. Um, oedd yn brofiad oedd yn broddiad cyffroes, ond oedd e hefyd yn um, o lot o ofn hefyd o ran, achos o'n i'n o'n i'n hapus yng Nghaerdydd, oedd crew agos y ffrindiau gyda fi, o'n i'n eitha academic, um, felly oedd e ddim fel all or nothing i fi. Um, oedd na boi o arall o Gymru blwyddyn y hun o fi, um, Wayne Evans oedd enw e, oedd wedi cael ei dybio fel y Ryan Giggs newydd pryd yn ifanc. So fi'n meddwl falle falle mwy o sylw arno fe na ddarn o fi, o'n i'n centre half, so oedd e'n kind of attacking player. Ond, ie, um, yeah, mae jyst yn fforsio ti i tyfu fyny'n gyflym pryd ti'n ifanc, so fi'n meddwl mae lot o profiadau yna di, um, di aros gyda fi um, i fod yn oedolyn, really. Sut oedd ti wedi delio te gyda, ti'n gwybod, fel y symud o adre, a ti'n gwybod, ni ddim yn siarad am symud o fel Abertawe neu Caerdydd i, ti'n gwybod, Bristol neu ti'n beth, a falle, neu hyd yn oed clwb falle bach yn llai. I ni'n siarad am Man United, ti'n gwybod, yn y late 90s, o'n nhw'n, ti'n gwybod, clwb gorau'r byd, really. Ti'n gwybod, beth oedd y, y teimlad fyna, ti'n gwybod, fi wedi gweld lluniau o ti a Sir Alex Ferguson a, ti'n gwybod, enwogion enfawr fel yna, ti'n gwybod, beth, o, beth oedd hwnna fel? Ie, yeah, profiad anhygoel, oedd yn tymor odd, os ydych ti falle rhyw fath o mixed feelings, really, fel gadl adre, lle ti gofyd digymod gyda'r um, gyda homesickness, ond wedyn o ti'n pinsio dyn yna, cofio ti'n cael y profiad arbennig yma. I mean, beth oedd yn falle'n galetach i chwaraewyr oedd gorfod gadael adre, oedd, oedd hi'n galetach i switch o bant i gymaru ar am chwaraewr lleol oherwydd oedd y byd nhw ddim di newid cymaint. O dal dyn nhw, o dal yn byw adre, dal dyn nhw ffrindiau nhw'n agos. Ond i ni, um, ond amlwg oedd falle um, bond really agos rhwng yr um, out-of-towners yn nhw'n galw e. Um, ond wedyn oedd e'n gael ei twitio bant ar oedd, oedd bob amser oedd ti'n cael ei atgoffa, yr unig reswm oedd ti fyna oherwydd y pel drod, so oedd yn, o'n i'n ffeindio fy weithiau yn, um, yn gael y switch off, ac weithiau o'n i'n ffeindio um, mae amgylchedd pildrod gallu bod yn... Um, I rai falle pobl sy'n uh, meddwl mwy, falle bach galluog mewn ffordd mwy um, mental, cognitively, um, mae gallu, ti gallu diflasu ar yr amgylchedd ychydig bach. Yeah. Um, so nes i ffeindio um, nes i ffeindio wagen oedd yn myfyrwyr wraig yn Manchester Uni. So, ni, bys o fi'n mynd i i'r student areas a stuff, so ni'n teimlo fod y fath o um, myfyriol oedd yn chwarae pel rôd weithiau, so ni'n kind of um, byw bywyd yna heb orfod mynd unrhyw um, lectures na dim byd fel yna. ie, pa mor bwysig oedd hwnna te o ran, ti'n gwybod, i ni'n deall nawr pa mor bwysig yw fel switch off a ti'n gwybod, cael amser i ffwrdd o gwaith. Ond mae'n eitha anodd pan i ti'n chwarae pil drod, mae cymaint yn ni jyst yn hoffi, ti'n gwybod, goelio ffobl neu chwarae ffobl fel amser hamdden. Ond pan i ti'n neud hwnna fel gwaith, oedd e'n teimlo fel falle oedd ti'n gweld yn anodd switch off neu achos bod ti wedi ffind o'r wedyn a ti'n gwybod, bach mwy o amser hamdden, oedd yna Dwi'n neud e bach yn... Ia, falle mentality fi, fi bod yn eitha obsessive, so falle dda i'n gael e switch off, just falle just ar base o personoliaeth fi, ond o'n i, oedd e, e'n weird really, ti'n modd, os o'n i yn dod adre, o'n i literally lli dod adre pnawn di sad, ond ymwneud rai fi, ti'n modd, am un noson a wedyn mynd nôl lan um, pnawn di seal. Um, so weithiau ddim yn teimlo werth dod yn ôl, a weithiau os o'n i'n dod yn ôl, bys o'n i'n teimlo mwy homesick os bys o'n i'n cael rhyw fath o blas o bod adre, ond ddim really yn kind of um, cael profiad hir o fod yma. Um, Ie, yeah, mae'n tricky. Fi'n meddwl, o ran switch off, fi'n meddwl, mewn unrhyw beth mewn bywyd, fi'n meddwl mae rhaid ti um, kind of cael rhyw fath o reminders o faint mor lwcus i ti ar weithiau, achos fi'n cofio unwaith um, oedd un o'r um, boys ar y ffôn i rywun a dweud, oh, I'm going to work. A ti'n cwp ar y boi ar ochr all yn mynd, oh, what you do is in work. A dweud, well, pryd ti'n gofyn neud e day in, day out, a be bydd gyda ti ar Man yn Manchester United, mae'r safon mor uchel yw bod ti'n methu, ti'n fi'n gweld o gwmpas fi nawr, mae rai pobl yn mynd i gwaith a maen nhw'n slack off. a maen nhw'n gwneud y bare minimum, o ti'n methu wneud hwnna yn Man U, os, os, os ti'n cael ei dal allan, bysa'r coaches arno i ti. Um, so fi ddim yn meddwl bys a lot, mae lot o pobl yn dweud bys nhw eisiau bod yn bildio'r oedwyr a stoff, ond fi ddim yn meddwl faint, faint o bobl um, sydd ddim really di cymryd hwnna mewn i, um, mewn i ystyriaeth. A bys a lot o bobl yn stryglo i fyw'r bywyd o ran uh, disgyblaeth, um, uh, safon, a jyst yn y ffordd o fyw. Mae'n siŵr fod ychydig bach i, fod, i gadael i fynd i'r fyddin o ran um, ti'n cael e'n rhyw fath o um, drym dint i ti o ran y safonau a'r, ar disgwyliadau i cadw at y safon hynny. Ie, yeah, so fel, ti'n gwybod, pwysau enfawr mae arno ti achos, wel, mae wastad mynd i bod mewn clwb fel Man United, wrth gwrs y pwysau mae'r disgwyliadau. Oedd yeah. y... Sorry, yeah. Mae'n ma od pryd mae rhywun yn dweud pwysau. Um, Mae ma, ma pwysau mae mewn bywyd, y pwysau mae pobl yn creu yn ei meddyliau hun, dyw'r pwysau ddim yn bodoli allan yna. Fi'n meddwl beth yw e, ti lli kind of um, dwecha drwy straeon i ti o ran o fe mae'r lwc i ti ti a ti ddim eisiau gwastraffu'r cyfle um, a mae ti'n meddwl faint o dy ffrindiau bys yn um, bys yn marw i cael y cyfle i chwarae Man United a fi'n gwybod o dad dyna oedd ei freuddwyd e a dad a braw fi dau flwyddyn yn hun a fi, a oedd e'n Man United um, mad. So fi'n meddwl y straeon yna, mae rhywun yn dweud ei hun sy'n creu y pressure. Mae, mae pobl yn taflu'r gair pressure o gwmpas fel bod e'n rhywbeth, rhywbeth sy'n bodoli allan yeah. yn y byd, ond dy berthynas, dy, be, be, be ti'n neud sy'n creu'r um, pressure? O ti'n teimlo'r pwysau yna, o ti'n neud e yn dy hun, ti'n meddwl, neu o ti'n... Ie, fi'n meddwl. Mae ma gallu bod yn um, ffordd dda o motiveitio i, i, i rai raddau, ti'n meddwl, o ran... Um, fi'n siŵr bys y lot o chwaraewyr yn, yn cyfaddau taw dim um, dim y joy o ennill weithiau sydd yw'r yw, yw motivation. Uh, motivation weithiau yw just ddim eisiau sinking feeling yna pryd chi'n colli y stwff, y, ho y teimlad horrible yna bod y tîm arall di, um, di ennill trwy a bod chi, tymod, mae dim byd wath yn pryd chi ar y bus ar y ffordd adre yn gwybod bod chi ddim di perfformio. Um, a that sinking feeling, fi'n fi, fi siw bydd a lot o chwaraewyr yn cyfadde taw dyna beth yw'r um, cymelliant weithiau. Ond dwi'n meddwl yn y um, tymor hir, um, y mwyaf ti lli um, cael at, atgoffa ti hun o'r cariad sydd gyda ti a beth ti'n neud, achos weithiau y dyddiau pryd ti ddim yn teimlo um, mae'r cymhellion ddim mor fawr, um, dyna, dyna, um, dyna beth sy'n tynnu ti trwy. Uh, a neud, as fi'n fi cwrdd â lot o um, cyn chwaraewyr rygbi, cyn chwaraewyr pel dros, sy'n jyst yn dweud lec nhw wedi mwynhau eich bach fwy. Um, di edrych arno fe gyd fel robotic, always on to the next thing. Um, a fe dweud yr, yr ofyn yna o colli yn, yn lli, ti'n o'r bwrw ti'r brig, ond a wedyn fi'n meddwl mae'n ffordd gwahanol allu ti fwynhau a chyda bach fwy, a mae dwi hwnna ddim yn ei wneud ti llai, um, o llai o motivation i ti. Ie, yeah, okay, wel, ie, yeah, fi'n siŵr bod ti'n gwybod, lot o teimlad y gwahanol mynd ymlaen uh, yn dyfeddol o'r adeg hwnna. Wrth gwrs, mae cymaint o newid a cymaint o cyffro'n hefyd wrth gwrs y disgwyliad yna. Um, siaradau fi am y raglen dath mas o'r S4C um, yn 2000, gigs Rodri a Beckham, Tewa, beth oedd hwnna fel o ran, um, o ti'n ymwneud â'r proses, neu oedd e kind of just i do mas gyda beth oedd da nhw? Yeah. Ti'n gwybod beth oedd... Um, fi'n siŵr, ti'n oedd, oedd hwn cyn yr amser oedd MUTV yn bodoli. So fi ddim yn siŵr os bys e, um, bys mae'n cael ei caniatau dyddiau yma. O'n i'n surprised bod wedi cael ei caniatau pryd hynny. I mean, o'n i'n ifanc, o dim asiant y fi, oedd, oedd o'n i wedi cael cynnig arian eitha dechrau i wneud e. Um, ond ti'n modd, oedd access o, ddim access o all areas, ond oedd access i lot o mannau bys fi'n meddwl bys yn rhyw fath o um, prohibited, ti'n modd, achos oedd Man U, mm. beth oedd Man U mor dda am wneud, oedd fel cael rhyw fath o siege mentality, oedd oedd e'n teimlo pryd ti'n chwarae iddyn nhw, fel bod ti'n chwarae um, fel rygbi, um, Sunday League side, oedd ddim yn teimlo fel un o'r clybu mwyaf yn y byd, achos oedd a ti'n oedd, oedd y chwaraewyr ifanc ddim yn cael eu cadw i ffwrdd o'r, or first team a stof, chi, chi gyd yn wneud eich gilydd, bita gyda'ch gilydd. Um, ond ie, yeah, i, i fi oedd yn brofiad, oedd yn brofiad pleserus, ond o'n i wedi cael lot o anafiadau. Um, fi'n meddwl oedd y oedd y raglen dogfen yn um, dilyn fi yn fy trydydd tymor yn Man U. Ond beth oedd falle yn... Falle yn edrych nôl oedd y e falle bach yn... Um, dim negligent gan y clwb, ond nath y, nath y raglen cael ei ddarlledu um, nadolig, dros nadolig. A wedyn mis... A tymor oedd y, oedd y um, oedd e cynnwys i gyd yn eitha positif. A wedyn ges i rhyddhau gan Man United gan Sir Alex yn mis meledd yn eich llai mis chwefron neu mis mawrth. So oedd rhan o fi i'r pryd hynny yn meddwl, oedd yna ddim yn help, oherwydd mm. tymod, y pawb yng Nghymru di gweld tod, oedd cyhoeddusrwydd am y rhaglen dogfen yma wedi dod allan. Wel, fi'n cael ei rhyddhau cwbl o misoedd yn ôl, so fi'n meddwl falle o'n i jyst i dechrau meddwl i fi, no, just embarrassing, um, gyda ffrind i fi a pobl. O, anamlwg dwi'n meddwl, I saw that documentary, a wedyn fi'n dweud, oh, well, yeah, kind of been released, so fi'n gwybod mae mwy o fel um, sylw at fel player care a stwff um, y dyddiau yma, ond i edrych nôl falle, fe jyst yn anffodus, fi'n meddwl, falle bod bod hwnna wedi slip o troi chyda bach. Oedd hwnna wedi gwneud yn anoddach wedyn ni, ti'n gwybod, pan o ti'n cael dy ryddhau gan Man U, yn goffa dweud wrth pawb, goffa dod adre, ti'n gwybod, oedd hwnna wedi gwneud yn anoddach, ti'n meddwl? Ie, yeah, fi'n cofio meddwl i fy hun, ti'n gwybod, achos fi'n cofio um, ar ôl cael ei ryddhau, um, Mae yn amlwg oedd rai pobl yn dweud ti eisiau dod na gos chi adre. Fi'n cofio Bristol Rovers ti dangos dy ddord. A pryd o'n nhw'n eitha uchel. Fi'n cofio pwy pa, dy, um, pa cyngor yn fewn. Ond nes i ar trial i Wrexham, ti'n gyda Brian Flynn y manager. A Lee Trundle ar trial yr un pryd i fi. Oh, yeah. Oedd e'n eitha, ti'n e, o'n i chi gweld doni fe yn syth. Yeah. Ond um, Ond o'r rhan o fi'n meddwl, fi ddim eisiau mynd i rôl arall yn Cymru, achos o'n i jyst yn teimlo'r ymbarrass yna chyda bach. Um, falle, gwrando, mae cael ei rhyddhau gan Sir Alex yn, yn digon o siom yn y peth cyntaf, ond falle ddyna jyst yn ychwanegu at y siom. Ie. Yeah. So ti'n cael dy ollwng o Man U. Obviously mae hwnna'n peth enfawr i goffi mynd trwyddo, yn enwedig pan i ti mor ifanc a ti'n gweud fanna pa mor, falle oedd wedi gwneud y bach yn anoddach hefyd achos bod pawb yng Nghymru falle meddwl bod dy arfer mynd ffordd gwahanol. Oedd unrhyw cymorth o'r gael, ti'n gwybod, oedd Man U wedi um, rhoi unrhyw beth mas, ti'n gwybod, oedd ti'n gweud fanna pa mor bwysig, yn enwedig erbyn heddi mae um, gwybod, mental health y chwaraewyr yeah. a ti'n gwybod, sut maen nhw'n delio gyda'r colled fel hwnna. Um, ti'n gwybod, oedd unrhyw beth uh, fanna ar gael i ti? Na, um, o dim. A dwi hwnna ddim yn beirniadaeth o'r clwb. Fi'n meddwl falle beirniadaeth falle cyfnod oedd e, a falle jyst ddim yn really sylwi faint o... Pa mor bwysig yw mindset o ran perfformiad a hefyd o ran um, siomedigaethau hefyd. Um, Na, dim byd, a wedyn falle heb, heb y cefnogaeth yna. I mean, fi'n cofio Robbie Savage yn mynd trwy rhywbeth tebyg ble Sir Alex di rhyddhau e, ble oedd e siwr fod yr un oedran. A fi'n cofio fe'n, nes i darllen erthgol a dde'n dweud oedd e teimlo fel oedd e eisiau rhoi lan um, ddim eisiau chwarae pel drod dim oedd yn dweud oedd y cwymp a'r siomedigaeth cymaint a hynny. Ond mi ob, yr unig gwahaniaeth gyda fe oedd nath e dderbyn llythyr um, gan Eric Harrison oedd e'n um, youth team coach really enwog yn Man U fe oedd e'n gyfrifol am tywed, um, um, Beckham a'r um, tiod, Fergie's fledglings yn dod trwy. A wnaeth e anfon llythyr iddo fe a dweud, oh, don't let this be the end, you know, still believe in you, a, you know, um, take this and, and kind of, um, and learn, and, a fi'n meddwl weithiau mewn bywyd, mae ar y, ma ar rai moment yna, ti just angen rhywun, ti just angen bach o'r um, cyfnogaeth yna, jyst i roi bach o hwb i falle, falle, um, falle'r hyder sydd wedi cael bach o, bach o, bach o, bach o sgogiad, um, really. So fi'n meddwl, ond gyda fi, o'n i ddim wedi cael unrhyw beth fel yna. Wedyn, amlwg mae'n galed i mam a dad, a ti ddim eisiau mam a dad pryderu. O dim asiant i fi ar y pryd, ti'n meddwl, so ti'n kind of, trial just scramblo, really. I mean, fi'n meddwl maen nhw'n falle gadael rhai tîmoedd eraill gwybod bod ti'n gael, ond ti ddim byth yn gwybod pwy o'n nhw'n gadael gwybod. I mean, fi ddim yn siŵr os, os nhw'n gadael um, at rivals nhw um, i wybod bod rhai chwaraewyr nhw ar gael. Um, yeah, so oedd e'n teim, ti'n ifanc o'n i ben 19, 20. Um, yeah, so oedd e, e, e'n, yeah, yn y cyfnod, ond fi wedi dysgu lot o fe, ond um, yeah, yn y cyfnod caled. Sut so, so ti wedi delio gyda fe, I suppose, achos wedyn ni ti'n symud i, a ti wedi chwarae yeah. i Rotherham. Wel, dim yn dda, really. I mean, tymod, nes i joinio Rotherham, so ni'n mynd y trial af, o'n i digwydd, oedd Rotherham wedi ennill fel dau dyrchaddiaeth mewn row, so nhw'n y championship. Mm. Ond tymod, o'n nhw, tymod, so oedd dim budget mawr o gyda nhw, ond yn amlwg o'n nhw wedi cael dau promotion yn rhywbeth. So, dyn nhw sgwad eitha, lot o cymeriadau, a lot o chwaraewyr nawr oedd yn y garfan sydd, um, sydd, sydd wedi mynd mlaen i fod yn rheolwyr, oedd Mark Robbins, sy'n meddwl yn Coventry nawr, um, Paul Warren sy'n Derby, um, fi'n meddwl Paul Hurst, oedd e, sa'n siŵr pwy mae gyda nawr, oedd e'n Grimsby a Ipswich, um, ond mae cwpl eraill sydd sy falle wedi mynd mewn i coaching. So, oedd gynnw cymeriadau really cryf, a bys wedi bod yn gret um, medru mynd i'r Rotherham a profi ffeg un wrong, ond oedd o'n i ddim falle yn y mindset o ran, fel dweud, yr un mindset a falle oedd Robbie mewn, ond heb di cael hwb o unrhyw le. Tymod, o'n i jyst yn teimlo fel, god, the only way's down, a tymod, ti'n suddenly, ti'n mynd o fel um, cyfleusterau amazing, a dim fel bod fi'n like, really, like, um, tymod, yn ffysi o ran cyfleusterau, ond ti, yn just, ti just yn dod i derbyn y cyfleusterau amazing yma, wen ti'n mynd i roddr yma, ti'n mae ma, ma, ma ddim yr un peth, a ti'n mynd o fel treino gyda ffrindiau ti, i treino gyda dynion sy'n um, sy brwydro i talu ei morgais, ti'n modd, dynawr, dynawr reality lot o'r clybiau, ti'n modd, falle, falle mae champion, o dan y championship falle, ti'n modd, mae'n, it's it's a cutthroat world o ran, ti'n gwybod mae dy ti, um, mae, mae gyrfa chwaraewyr, falle mae bach yn hirach nawr, gyrfa mwy o chwaraewyr heb yn amser ti'n 35 yn gorffen, a ti'n cael lot o um, insecurities o ran to pobl sydd eisiau contracts eraill a ddim eisiau, ddim eisiau gofod, ti'n Um, dim lot o jobs is ble ti gael gael yn dweud, oh, listen, we've accepted an offer from someone and you're moving halfway around the country with no with no warning weithiau, ti'n modd os mae dy ti fel teulu sy'n mewn yn ysgol sydd wedi setlo, allu, allu mm. penderfyniad reolwr. Allu mae lot o'n dweud, um, oh, allu ti just mynd yn erbyn penderfyniad rheolwr os mae dy ti cytundeb, ond fi'n meddwl bod y lot o chwaraewyr yn dweud, oh, unwaith mae'r clwb wedi dweud bod nhw ddim eisiau ti ddim mwy, mae'n ma eitha caled i sticio o gwmpa, achos maen nhw'n ei lot o tactegau weithiau o ran cadw tu i ffwrdd o'r sgwad a yeah. bach o fach psychological warfare fach. Ie, yeah, wel fi'n siŵr oedd hwnna, ti'n gwybod, yn, ti'n gwybod, lot o ddysgu ar yr adeg yma, fi'n siŵr, ond um, eto yn anodd, ti'n gwybod, setlo mewn eto, fi'n siŵr. Beth am yym anafiadau wedyn, wrth gwrs, o ti wedi cael cwbl o anafiadau yn benodol i dy ben-glin, pa, pa fath o effaith yn nhw wedi cael? Ie, yeah, oedd yn galed, ti'n modd, neges i'r anaf cyntaf, ti'n modd, wedi gael ladra yn 16, ti'n modd, i wneud y pre-season i gyd, a ddyna'n rili really galed, os ni ddim, ti'n modd, yn mynd o fel ymarfer unwaith dwywaith yr wythnos i, ti'n modd, day in, day out, a ti'n sy'n really cael ei roi trwy e. So ni wedi dod trwy hynna gyd, a fi'n cofio cael yr anaf cynta wythnos cyn i'r tymor dechrau. So wedyn, tiod, o'n i wedi tiod, adeiladu'r momentum yma lan ffitrwydd, a wedyn cael operation o wedyn nôl adre yng Nghaerdydd, ond mewn ni breis am fel oedd y tua pimp wythnos. Um, so ti'n... Mae'n galed weithiau, um, achos ti'n teimlo fel bod ie, yeah, bod ti ti'n colli'r momentum. Os mae'n galed, mae digon caled, mae'n rhywle mae'n fel man you anyway. Ond unwaith ti'n dechrau chwarae rhyw fath o catch-up, mae jyst wneud, um, mae wneud jyst uh, um, y dasg hynny'n galetach. A fi, fi jyst yn meddwl o'n i bob amser yn chwarae catch-up yn, yn, yn chwarae'n broffesiynol. Fi'n fi, fi siŵr os o'n i ddim wedi cael unrhyw anafiadau, jyst o ran sail chwaraewyr arall o'n i wedi chwarae gyda. bysa fi wedi cael um, bywoliaeth eitha da yn y gêm. Ond ie, yeah, dynaw, dynaw pel drod, ti'n ti lli, ti lli jyst bod yn anffodus gyda anafiadau, just, just the wrong challenge at the wrong time, neu weithiau falle bod just bod falle pen, oedd gwendid yn fy menglin anyway, a just bod pel drod wed, ti'n modd, chwarae ar y lefel yna, just yn ormod i'w byn glin. Fi ddim yn gwybod, really. Mae'n ma, ma, ma gael ei gwybod beth oedd y gwir. Ie, yeah, be, beth oedd e fel falle'n fydoliol wedyn ni? Ti'n bod, ti wedi bod gyda Man U ar un adeg a wedyn ni, ti'n bod, blynyddoedd wedyn ni ti, ti'n bod, ti gorfod gorffen dar fan yn ffodus. Ti'n bod, yeah. ti wedi chwarae ti'n fach yn, yn, yn nôl yng Nghymru, ond ti'n bod, dim byd tebyg i Man U. Beth, beth oedd hwnna fel yn fydoliol achos bod yr anafeddi wedi cael cymaint o effaith, falle. Ie, yeah. i, i, am i ddechrau oedd yn rhyddhad, achos oedd pryd o'n i wedi dyweddi i fyny yng Nghaerfyrddin, o'n i'n sy'n chwarae un di sadwn a wedyn dal yn trio cael y chwyddo lawr a byn di sadwn ar ôl a fi'n cofio fi'n cofio chwarae un gêm yn falle'n tymor cymryd tymor ola fi, a dde rhyw fath o pre-season friendly, a ni jyst, o'n i jyst i chwarae gym, a ddim ffain, o'n i ddim di teimlo dim byd, a wedyn jyst yn codi lan y diwrnod ar ôl, a jyst methu cerdded yn iawn. So, fi'n meddwl weithio mae jyst yr ansicrwydd yna, a jyst mae hwnna'n wath na'r poen, achos oedd e ddim bod, bod fi, oedd e, achos gyda fi, oedd e ddim, o'n, on i weithiau'n dweud, wish, fwy weithiau'n, weithiau'n still well to fi, so ni just i snap, snap off yng ngoes, neu beth a cael just like this big pain, but it's fixed, ond oedd ddim fi mwy fel deteriorating injury dros amser, so ti, o'n, on i ddim beth mewn fel like agony, ond oedd e just yn real discomfort lot o weithiau, so oedd e fel day in, day out, so um, So oedd yn weird, really. Ie, yeah, rhythad i ddechrau, ond fi'n meddwl bydd ni'n ffeindio yn galed. So, o'n i wedi retired ar 24, a o'n i'n gweithio dy dy dad i yn BBC. A so, o'n i'n gweithio ar y cyngrair, o'n i jyst i retired, o'n i'n meddwl, oh, dyna, that's going to be the next best thing, ond probably the worst thing, os o'n i'n troi lan i gem, a pobl oedd mewn, oh, what are you going to are you going to make a comeback, a, a how's the knee, a mm. pobl yn meddwl falle bod fi wedi cymryd rhyw fath o sabbatical, o'n i'n dal yn cael reolwyr yn ffonio fi. O'n i'n gwybod os oedd rai tîm oedd wedi cael bad result ar y weekend, bys fi'n cael galwad yn dweud, oh, o'n i'n cael galwad yn dweud, oh, we're desperate for this, we're desperate for someone to fill in at centre half. So, o'n i wedi, tymod, achos o'n i yn yn amongst it, o'n i wedi o'n i wedi convinso fy hynna, no, I'll make a comeback, I'll be fine. Achos, achos o'n i ddim yn neud yn byd anna fe, fe wedi settle lawr. Ond mae bam sydd wedi... Mae'r ma, ma, ma benglin fe, bam sydd wedi teimlo'n wahanol i'r er benglin chwith ers yr anafiadau i gyd. Ond, um, ond fi'n cofio, dis i nôl a fi'n meddwl dyfa falle just, just sheer, just um, enthusiasm. Oedd yna competition the Premier Cup, FAW Premier Cup, oedd e. So oedd Abertawe a Caerdydd a Rexham yn chwarae gyda'r tîmoedd, wel, ail dim, ond dim ei fel y youngsters. Mm. Um, a nes i chwarae, a ni chwarae yn y quarter final, a nes i chwarae yn ebyn Saint Genewydd, a i gyrfyrddi, a wnaethon ni curo nhw dros extra time, a ni ddim wedi chwarae gêm for 18 months, a nes i chwarae'r holl gêm. Fi'n meddwl oedd y coaching na bod gwybod y personoliaeth fi. Mark Hazelwood oedd, a Darren Brace oedd, oedd yn rheoli fan ar y pryd, ond yn gwybod you just got to throw Rodri in, he'll just, because he's just mae'n fi'n gallu bod yn my mindset fi'n eitha determined pryd fi'n chwarae, mm. rather than just, um, you know, bring him on. So nes i last o'r holl gêm. Ond fel, yn y chwarae llunelli yn y semi-final, fi'n cofio un moment yn y gêm, bryd ni wedi troi, a jyst i teimlo poen am y pen glin, a i ddweud, like, mae ma, ma corff i jyst methu wneud beth mae'n meddwl fi eisiau wneud. Ond fi'n meddwl oedd yn eitha pwynt, mae'r er falle o'n i, o'n i bach yn, um, oedd e just, um, penderfyniad o dod nôl o just bach a bach a frustration o ddim. E. Fi'n meddwl falle ddim bwysig o'n i wedi retair ar y pitch, ble o'n i wedi retair o pryd ni'n yn y tro cynta. Oedd e yn ystafell uh, tymod, y, y surgeon, a dde wedi dweud, o, Rod, Rod, I'm not going to... Ac ses i a manager fi ar y pryd, Mark Jones, a mae fe'n neud y red button nawr i sgorio. A ni wedi dweud i'r um, surgeon, dweud, like, listen, Mark, you know, he's old school. You know, you tell it, you know, needs to be direct with him, because he thinks it's, he thinks I can run this injury off. Fi'n gofio weithiau hanner amser o'i gem, and he's like, I'm struggling a bit. A ddim yn, oh yeah, run it off, give it 10 minutes. So, um, so wnaethon ni weld e, oedd Mark di dod dy fi, a nath e, nath e Sergio mynd i Mark yn mynd, oh, I'm not going to beat it around the bush. Rodgers got the knee of a 50-year-old ex-footballer at 24. A dyna'n bach y surprise of fi. O'n i'n gwybod bod, a, bod pan glin fi ddim yn gret. O'n i'n meddwl, wow, I didn't realise it was that bad. Tewa, so, meddwl oedd yna di, um, oedd yna di, um, oedd y neges yna di mynd trwy yeah. ma. Um, ond fel dweud, fi, fi, yn, fi yn hapus o'n i wedi dod nôl, achos so just, um, ac so o'n i chi retire ar y pitch, really. Ond, ond fi'n meddwl beth oedd yn gletach wedyn, oedd, oedd yr rhad i ddechrau, ti'n modd, falle nofel ti o cael prynawn di sad yn ôl i fy hun a stoff, ond mm. beth oedd yn galed wedyn, o'n i'n ffindio mwy galed, oedd ti'n modd, pryn i'n 28, 29, pryn i'n teimlo, oh, this is where I become into my prime. Yeah. A chwaraewyr tmod, o'n i wedi chwarae gyda, yn chwarae i Gymru fel Robert Earnshaw, Jermaine Easter, um, James Collins, a tmod, o'n i'n chwarae gyda nhw'n dod lan y lefelau, a tmod, o'n i'n captain ar, ar y tîmoedd gyda gilydd, a fi'n cofio hyn o Jermaine yn dweud, tmod, oh, God, mate, I can't believe you, you didn't make it, like, Premiership. A dwi'n gwybod oedd e'n dweud e mewn ffordd, oedd e eisiau rhoi rhyw fath o hwb i fi, ond oedd e, oedd e'n gweithio ffordd arall i fi, oedd e'n just rhyw fath o, rhyw fath o reminder, really, tywed, bod yeah. be, beth o beth falle profiadau o'n i ddim wedi cael, ond, ond fi'n meddwl nawr fi'n hun, fi'n meddwl ti'n anteriol, ti'n mynd yn hun, ti'n falle mynd mwy eiddfed, a hefyd, tywed, bys o fi wedi retire anyway, ti'n meddwl, so. Yeah. Ie, yeah, wel, ti'n gwybod, gosh, mae cymaint fanna, ti'n gwybod, profiadau gwych eto, ond a, eto, yn hyfryd cael y cyfle yna falle i, i ti ddewis falle, ti'n gwybod, dyma prif mynd yn ddeol, ond hydrach na rhywun yn gorfod i ti. Um, so, wedyn ni, ar ôl Pils Road, nhw'n i symud mlaen, ti'n gweud fanna, ti wedi gweithio yn y cyfryngau ti'n meddwl bach, um, a erbyn hyn hefyd i ti'n di dechrau dy busnes um, hyfforddi dy hun, uh, hyfforddi meddyliol hynny yw. Um, yeah. Ti'n gwybod, beth oedd y meddwl ti ôl hwnna? Ife ti eisiau helpu pobl falle? Um, Ie, yeah, mae'n wahanol, mae beth fi'n ei ddim yn therapi, so i coach, ti'n modd, mae mm. pobl sy'n gweithio gyda fi'n, ti'n mae neb gyda mental health issue, maen nhw just eisiau, mae mwy o performance thing o ran, so fel arfer, ti'n cael y pobl sy'n gweithio gyda fi, dim just athletes, ti'n fi'n gweithio gyda pobl busnes, um, actorion a stuff, so mae pobl sy'n creu pethau mawr yn y byd, a y mwy ambitious ti weithiau, mae mwy ti'n dod yn erbyn resistance yn dy hun a falle limiting beliefs a mae pethau sy'n dal ti'n ôl a weithiau... So, mewn ffordd, mae pobl, um, yeah, pobl mwy uchel geisiol yn y byd sy'n um, sy um, benefitio cael rhywun fel fi. Fi'n fi, fi, fi, fi um, anfo, pryd fi'n gweithio gyda athletes, mae yna clip really da Novak Djokovic yn siarad am he leaves no stone unturned. So mae gyda fe grŵp, mm. yn amlwg mae bach yn wahanol gyda fe, mae gyda fe individual athlete, mae'n surround ei hyn gyda fel, mae gyda fe life coach, mae gyda fe, mae gyda fe obviously mysy, mae gyda fe coc, mae gyda fe gyda'r pobl yma gwmpas e. So mae'n rhoi e'r platform gorau, he does, he does one leave things to the chance, a yeah. mae'n amlwg mae'n gweithio iddo fe, ond fi'n meddwl, um, yeah, mae, mae pobl yn clywed um, y gair mental health a um, meddwl a mental illness, ond i fi mae mwy mental skills, mae mwy, um, mae mwy, mae gwahaniaeth, I suppose, o ran o edrych ar ochr corfforol, o, o gwahaniaeth o ran pryd ti gofyn mynd i'r ffisio, pryd ti eisiau mynd i'r strength and conditioning coach, neu, neu, neu personal trainer, rhywbeth fel yna bys fi'n dweud yw'r yw gwahaniaeth. Ond y reswm fi'n neud e yw, un, tymod, fi, fi'n fi healthily obsessed gyda'r gwaith fi'n neud. Mm. Um, a dau, bys fi wedi bys fi wedi benefit o cael rhywun fel fi um, a'r cyfnodau. Dim therapist, ond just, just rhywun i bawnsio syniadau yeah. a, a roi rhyw fath o clarity, achos fi'n meddwl bod ti'n cael yw yn pel drod, mae cymaint o dis, tymor, penderfyniadau i wneud o ran Um, well, hefyd yn bu busnes o ran penderfyniadau, o ran mae cymaint o syniadau gyda pobl yn ei maen nhw'n siŵr o, os maen nhw eisiau... Um, beth be ti'n cael weithiau? Mae, mae pobl yn ysgoi, cael y chat yna gyda coach nhw, neu maen nhw eisiau... Neu maen nhw'n cael... Tio, neu maen nhw'n... They lose a head a bit, a falle to, taflu toys allan o pram, neu... Mae'r ma, ma amgylchedd pildrod a ma, ma dim lot o industries ble ti'n cael ei marcio am dy waith ti. So fe yeah. maybe once, twice a week a mae fel rhyw fath o roller coaster. So fi'n meddwl, ti'n dyna pam ti'n cael cymaint o chwaraewyr yn troi at um, stuff fel gamblo, ti'n modd, falle ffes, unrhyw beth, ti'n modd, um, achos mae'n ma um, ma rhyw fath escapism, achos ti yn y goldfish bowl yma. So lot o pobl methu, methu delio gyda hynna. Ti'n ti meddwl, ti'n mewn, ti mewn, a mae pawb yn dweud yr arian, ond dyw'r arian ddim yn, mae'r arian, ti ddim yn meddwl am yr arian pryd mae fel pobl yn taf, yn, yn, yn um, gweiddi abuse arno ti. Mm, Ti'n yeah. meddwl, mae fel, ma fel, ma, ma, ma fel rhywun yn mynd mewn i swydd yn nhw, mae pobl yn gweiddi abuse iddyn nhw tra bod nhw'n gweithio. Yeah, so, yeah. so fi'n meddwl, mae pobl weithio ddim yn meddwl am hynna. Mae rhyw fath o fel, mae, ma pobl, a fi'n meddwl mae pobl o ti allan, beth ti'n cael e, lot o fans, beth fi, dyma marn i yw, mae lot o fans yn cymryd frustrations nhw am ei bywyd a allan ar chwarae. Yeah, so yeah, maen nhw'n mynd yeah, fyna, maen nhw'n yeah. meddwl, oh yeah, this is just, oh they get paid loads of money and this is just my outlet, just to... Yeah. Um, so fi'n meddwl weithiau, ti'n modd, yw, ie, yeah, weithiau pryd fi'n gweld, os fi'n gweld fan yn gweiddi lot o stuff hate, fi jyst yn rebounds yn curious am beth sy'n mynd mlaen gyda'r person yna. Mm, yeah. O, fi'n gwybod, fi'n gwybod mae angerdd yn dod mewn iddo fe, ond dim rhaid ti fod yn, ti bod yn angerddol mewn ffordd mwy positif. Yeah. So, ond fi'n meddwl weithio, fi weithio mae'n meddwl, fi weithio mae'n meddwl mae pobl yn taflu abuse at opposition players, just i just i provoc rhyw fath o reactions. Maen nhw fel, maen nhw dy rhyw fath o perthynas gyda'r chwaraewyr yna. Oh, he looked at me, that kind of thing. Or, uh, I got to him, neu rhywbeth. A maen nhw, ond i fod yn ond, mae chwaraewyr yna meddwl, siwr fod meddwl, oh, like, faint o'r sad i nhw, i wneud ei fod yn ond. Ie, siwr fod. Wel, ie, yeah, ti'n gwybod, ti'n gweud fanna am y cysylltiad enfawr, really, sydd rhwng, o ti'n sôn am fel gamblo a pethau fel yna, a pildrod, a wrth gwrs mae hwnna'n ychwanegu wedyn ni at uh, iechyd meddwl, falle yn y ffordd bach fwy negyddol na beth i ti'n delio gyda, um, gyda'r busnes. Ond i ti wedi gweithio gyda um, campaign Time to Change Wales a wedi siarad yeah. mas am ti'n gwybod, mental health problems, ti'n gwybod, amdano pildrod, ond hefyd yn fwy penodol amdano ti, a beth o ti wedi mynd trwyddo. Um, pa mor bwysig yw'r gwaith sy'n digwydd erbyn hyn, ti'n gwybod, gyda elusennau fel Mind Cymru sy'n gweithio'n agos gyda Time to Change Wales hefyd? Pa mor bwysig yeah, yw uh, tymod, trafod y iechyd meddwl gyda pethau fel pildrod? Ie, yeah, mae'n ma rili really bwysig. Yr, yr unig peth mae'n rhaid watch yma as dyn rhywbeth yw pryd... Mae'n ma bwysig codi ymwybyddiaeth rhywbeth. Mae'n bwysig bod ti'n codi ymwybyddiaeth rhywbeth. Ti'n mae lot o pobl yn troi at labelu ei hun oherwydd mae'r ymwybyddiaeth yn dos. Mae, mae gallu bod yn two-prong, mae, mae gallu bod yn double-edged mewn ffordd. Mm. Ond on, on definitely fi'n meddwl, ond beth ti'n cael wedyn, mae rhai pobl yn meddwl fel, o wel, falle mae fi'n dioddus elder, ond falle maen nhw jyst i cael tough few days. Ta, like, mae, a wedyn mae falle'n tynnu ffwrdd o reina, tymod, rhywun sy'n sy, sy jyst yn stryglo i dod allan o gwely. So mae'n, So mae'n bwysig codi ymwybyddiaeth, ond o hefyd mae, mae lan i'r unigolion i gweithio ar y sgiliau hefyd o ran, ti'n modd, fi mam yn i'n byw mewn byd sy'n really, sy'n really fast, um, a fi'n meddwl mae dy ti'r fel mae dych ti... Dim, dim peiriant yw'r meddwl na dim yn un y brain, ond mae'n mae mor bwerus. Mae pobl ddim yn sylweddoli faint mor bwerus yw e. Um, Tymod, y, y stori ti'n dweud am beth ti'n neud, um, a jyst y ffordd o fedru um, rheoli'r um, egni yn dy gorff a dod... Fi bant yn dweud i pobl, um, we're feeling creatures who think, ond fi'n meddwl lot o bobl jyst mynd straight i'r meddwl. Mm. Um, a fi'n meddwl dyna beth ti'n cael, um, achos ti'n mynd rhywbeth rhaid. So, ie, yeah, ti'n chi cael fel, ti'n meddwl, os mae rhywbeth gwael yn digwydd yn bywyd ti, ti'n os mae ti'n colli rhywun ti'n caru, mae chi bod yn boenus yn emosiynol, it's like, it's, ti'n modd, um, visceral pain. Ond mae chi gweithio hefyd y ffordd arall, mae chi bod yn boenus um, mynd am y breuddwyd yna, it might not come off. So mae weithio ti'n cael rai pobl yn setlo mewn bywyd. Yeah. A maen nhw'n setlo a, ac yn ffwlio hyn am bod nhw'n hapus, ond maen nhw ddim wedi cymryd... Achos mae bamsyd, fi fi'n cofio, os mae unrhyw beth sy'n bwysig i fi, mae yna bach o resistance yn dod i fyny. Achos ti'n, achos ti, you really, you've got skin in the game, fi'n galw, e, mae'n, mae, mae, mae, mae, ti'n teimlo'n emosiynol amdano fe, ti'n really care, ond fi'n meddwl mae weithiau mae'n allu, ti'n ti gall cael rhywun mewn mae'n bywyd sy'n edrych on the surface really successful, a maen nhw ddim yn gwneud y job maen nhw really eisiau gwneud. Achos maen nhw, ti'n gallu cael rhywun sy'n digwydd bod yn dda o beth, ond, mm. ti'n falle maen nhw eisiau bod, falle ti cael rhywun fel sy'n cyfreithiwr sy'n oh, nofelydd yn nhw eisiau bod, ond falle maen nhw wedi sgwennu rhywbeth, a maen nhw jyst i cadw e'n drôr yn nhw, a ddim eisiau byd gweld, cos maen nhw'n mwy painful er bod e mewn job sy'n eitha stressful, ond falle bod e ddim mor stress, because it doesn't mean as much to him. Yeah, so mae'n yeah. weird, so mae'r ma poen yna'n gwb. So fi'n meddwl, yn, dyna pan fi'n very quick ar, um, ar um, yr energy mae rhywun yn dangos. Ti'n os ti'n siarad i rhywun a ti'n lli gwa, maen nhw'n really caru beth maen nhw'n neud. Mae'n, ma yeah, ti dam yn cael challenge, ond mae'n fel, mae yna ma yna egni gwahanol pryd mae rhywun yn siarad am rhywbeth um, maen nhw'n really caru wneud, neu, um, neu maen nhw, neu'r job dos nhw fod yn wneud. Um, achos bys ti'n surprised rhaid faint o pobl sy'n chwarae pel drod, a fi, fi, fi wedi cael chat y rhaid, mae dim pobl fi'n coach on, just yn gyffredinol o ran. sydd ddim really hoffi pel drod neu rygbi, mm, yeah. mae'n chwarae yna fe. Mae'n chwarae fe achos mae'r arian digwydd bod yn dda a y disgwyliadau o ran, o, oh, bys e, bys e, bys e ffrindiau fi eisiau gwneud hwn. So maen nhw'n maen nhw digwydd bod yn dda yn y fe, maen nhw ddim really mwynhau e. Yeah.